Enw'r cwmni yw A Seren a by ni'n cynnal gweithdai adolygu a gwasanaethau allgyrsiol addysgiadol Cymraeg. Daeth y syniad o weithio mewn ysgol uwchradd Gymraeg yng Nghaerdydd. Tra'n gweithio yna o'n i'n sylweddoli does dim yr adnoddau allgyrsiol ar gael i blant. o fewn ysgol Gymraeg sydd i gael efo'u cyfoedi nhw'n addysg Saesneg. Uh, yn amlwg mae hwn yn broblem, yn gap enfawr yn y farchnad, so well i rhywun trio gwneud rhywbeth amdano, so gobeithio mae fi fydd hwnna. Dechreuais i'r cwmni, blwyddyn diwetha nes i gofrestru fe, so yn 2011. Um, ni heb gychwyn yn swyddogol eto, so fy ni'n lansio'n mis Medi. Mor bell rydyn ni wedi bod yn adlyd i cynulleidfa a'r cyfryngau cymdeithasol o'r fath yma beth. Ni wedi creu ein gwefan ni. Ni'n edrych i ail ddatblygu'r gwefan ar hyn o bryd, so bod e fach mwy yn e-fasnachol. Ni hefyd wedi bod yn creu'r adnoddau ac yn mynd mewn i siarad efo sefydliadau fel CBAC a rhieni dros addysg Gymraeg ac yn gwneud lot o ymchwil i weld beth sydd angen, pa ardaloedd sydd angen a os mae'r farchnad yna i just yn gyffredinol. Gobeithiwn ar lansio ein gweithdai cyntaf yng Nghaerdydd, gyfalle yn Canolfan Chapter neu mewn cwpl o llyfrgelloedd o gwmpas Caerdydd. Bydd ni'n canolbwyntio fod yna llythrennedd a rhifedd i disgyblion rhwng 8 a 18. Dyma bydd y cyntaf o'i fath, especially yng Nghaerdydd ac o gwmpas Cymru i gyd. Bydd ni'n defnyddio lot o dechnoleg o'r fath na fydd, fel iPads a gwefannau a cyfrifiaduron. Wedyn ni'n gobeithio lledaenu'r wasanaeth yma i fynd dros Cymru i gyd achos mae'n bwysig bod pob ardal o Cymru cael y cyfle a dim jyst rheina i Gaerdydd. Efo'r arian, fyswn ni'n edrych i ddatblygu bach mwy o adnoddau i alluogi ni i lansio ym mis Medi. Um, so, fy ni'n gweithio gyda athrawon ac yn y blaen i actually creu nhw, i sicrhau bod pob lefel o uh, llennydd a rhifedd yn cael eu cyfro ar un. Uh, byd ni hefyd yn edrych i ddatblygu app newydd, uh, Cymraeg Tygau, helpu plant adolygu y cerddi yn bennaf ac y nofelau. So bydd yr adnoddau gyd ar yr, yn yr uh, ffôns da nhw. Heddiw, ni'n mynd i fod yn recordo 'da Gruff, ffrind i mi, a fy ni'n uh, gobeithio recordo adnodd newydd i'r cerddi tygau, so bydd e jyst yn cerdded trwy'r parc fan hyn, a fy ni'n gallu ffilm o fe, so mae pobl gallu mynd ar YouTube wedyn ac edrych yn fe amdan am ddim. Uh, bydd hwn actually'n gweithio fel adnodd marchnata i ni fyd, yn ogystal â adnodd i'r disgyblion. Gerdd ni wedi bod yn heddiw, etifeddiaeth gan Gerallt Lloyd Owen. Cawsom wlad i'w chadw, darn o dir yn dyst ein bod wedi mynnu byw. Cawsom genedl o genhedlaeth i genhedlaeth ac anadlu'n hanes ni ein hunain. A chawsom iaith, er na cheisiem hi, oherwydd ei hiâs oedd yn y pridd eisioes. Yy ni'n wahanol i pawb arall, does neb arall wneud hwn o gwbl. Yy ni'n unigryw, ni'n gweithio mewn niche, does neb arall di mynd mewn i eto. A so USP ni yw addysg gyfrwng Gymraeg.